السلام علیکم سامعین میں تو اپنا میزبان عباس سواگ تو سندے دے پے وے عباس سواگ تال ثقافتی رنگ منیبہ مزاری سارے اپنے وسوں دی مزاری خاندان دی ایک خاتون ہے کہ جائیں بچپن دے وچ بہوں وڈے خواب ڈٹھے کہ میں وݙی تھی کے ٻہوں وݙی ایکٹر بݨساں ٻہوں وݙی ماڈل بݨساں اور دنیا دے وچ میں ناں کمائیساں جیویں کہ ساݙے وسبے دے یا ساݙے رسم و رواج ساݙے کلچر دی او پھینٹ چڑھ گئی تے اوندے والد نے اوندی شادی ہک بڑی کنزرویٹو جئے خاندان دے وچ کر ݙتی تے او اپݨے خواباں دی تعمیل پوری نہ کر سڳدی پئی ہئی۔ اوکوں اپݨے خواب جیڑھے ہن او پورے تھیندے نظر نہ آندے پئے ہن۔ ڈیکھو کہ قدرت تہاڈے نال کیا کیا کھیل کھیلدی ہے اور تہاکو کیویں او سپورٹ کریندی ہے اور تسا کیویں اپنی منزل مقصود تے پہنچ دے ہو منیبہ بخاری اپنے ہسبینڈ دے نال کوائٹہ تو رحیم یار خان دے رستے سفر کریندی پئی ہے دو سال شادی کو تھی گئے ہیں اور انہاں دی شادی کوئی ایڈی زیادہ یعنی خوشگوار نہ ہی انہاں دی جیڑی لائف آئی وہ بڑی ٹائٹ جی گزر دی پی آئی کار کھائی دے وچ ڈہ پئی اس دوران انہاں جڑا ہسبینڈ آئی وہ چھلانگ مار گیا وہ بچ گیا منیبہ مزاری جڑے ویلے اگ کھولی تو وہ ایک بہت بڑے اسپتال دے وچ آئی اور وہ اپنے آپ کو ڈٹھا کہ اوندیاں لتاں وی ترٹ گئیاں ہن۔ اوندی کمر دی ہڈی وی ترٹ گئی ہے۔ اوندیاں پسلیاں ترٹ گئیاں ہن۔ اوندے بازو دی ہڈیاں وی ترٹ گئیاں ہن۔ اوندی سرجری تھئی۔ سرجری توں بعد ڈو مہینے توں اڈھائی مہینے او ہسپتال دے وچ داخل رہ گئی۔ دیکھو کہ ان دا ول آئی ان دی خواہش آئی کہ میں دنیا دی بہوں وڈی ایکٹر بڑھساں بہوں وڈے یعنی سٹار بڑھساں اور قسمت نے ان دا لیکھ بن دیتا وہ ایک خاندان اچ پرنیج گئی ان دے سارے خواب دفن تھی گئے کہ قدرت تو خواب

تساں اڈا تیڈا خواب ہئی اسٹار بنڑن آلا او وی ہن پورا نئیں تھی سگدا۔ اوں آکھیا میں دل اچ آکھے کہ ڈاکٹر توں غلط اکھیندا پئیں میں کر کے ڈکھیساں۔ او آدھی میڈے نال ڈو بھرا میڈے کھڑے ہن ڈاکٹر لگا گیا او پریشان ہن میں مسکرا کے اکوں آکھے کہ میں کہ ٹینشن نہ گھن۔ میں سارا ڈینہہ ہسپتال دی چھت کوں ڈیدھی رہنی ہاں۔ میرے کول کرن دا کجھ کوئی نی۔ یار کوئی چارٹ گھن آ، کوئی رنگ گھن آ۔ میں ویلھے ہی لیٹی رہنی ہاں تے چلو میں کجھ نہ کجھ ڈرائنگ کریندی رہ ویساں۔ موت دے بستر تے اس خاتون نے جیہڑی پہلی پہلی پینٹنگ بنائی ہے۔ اور اوندے وچ جڑا چھپا ہویا درد آئی ڈاکٹر دا او کو ہدایات دیونا او کو حقائق دسنا سارا کچھ ان دی زندگی دے جڑے حسین خواب ہیں انہاں دا مروینا سب کچھ اون تصویر دے وچ چھپایا ہے۔ جیڑھے ویلے پینٹنگ اس دی آن ایئر تھئی، پبلک تھئی، اوں دنیا دے وچ دھوم مچا ݙتی۔ جیڑھے پینٹنگ کوں سمجھݨ آلے لوگ ہن۔

انہاں نہ آیا اور بی بی سی نے ٹاپ ٹوئنٹی جیڑھیاں خواتین دا دنیا دے وچ نام گھدا سیلف میڈ خواتین دے وچ اوندے وچ منیبہ مزاری دا ناں آیا۔ ٹھیک ہک سال دے بعد دنیا دیاں بہترین نیوز کاسٹر دے وچ بی بی سی نے ایکوں تریجا نمبر ڈیتا اے بڑی خوش

او آدھی کہ میری خوشی دی انتہا نہ رہی کہ ہک ڈیاڑے میرے کو پاکستان وچ فون آیا کہ اگر تو بچہ گود گھننا چاہنی تے میں کہ میں بالکل گھننا چاہنی ہاں میرے کو ترائے دیں گزرے لگے پاکستان آون تے اور اس خاتون تک پہنچن تے میں ایک بچہ اڈاپٹ کیتا اور ہوں بچہ چھی سالاں دا ہے او آدھے کہ میڈی جیڑی خواہش ہائی کہ میں ماء بنڑاں اللہ پاک نے میڈی محبتہ اوں بچے دے تھرو پوری کر دیتی ہے۔ میں ویل چیئر تے ضرور ہاں لیکن مت بھی میں پاکستان دی ایں ویلے نمائندگی کریندی پئی ہاں۔ او آدھی ہے کہ

قدرت تہاڈے نال کیا کریندی پئی ہے اس دی پرواہ چھوڑو۔ اللہ پاک تہاڈے واسطے ہمیشہ اچھا ہی کریندا ہے اور جو کچھ تہاڈے نال تھیندا ہے اچھے واسطے تھیندا ہے۔ ایہ جیڑیاں وی تکلیفاں تہاکوں ملدیاں پئیاں ہن ایہ اصل واسطے ہن کہ ایندے وچ تہاڈیاں اچھائیاں ہوسن ایندے وچ تہاکوں کچھ نہ کچھ کرݨ کوں ملسی۔ امید کرینداں کہ موٹیویشن دی سٹوری تساں دوستاں کوں ضرور پسند آسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ